Әлхәмдүлилләһи раббил әләмин. Һәм һәрберебез ла илаһа иллаллаһ Мухаммадар Расулуллаһ дип шәһадәт китерәбез. Һәм шушы сүзләрен аңлыйбыз, Алладан башка илаһи зат юк. Һәр нәрсә шушы дөньяда Раббыбыз Алладан. Гомеребез дә, чиребез дә, дәвасы да, һәр нәрсәнең хуҗасы Раббыбыз Субханаху ва Тааля. һәм Мухаммадар Расулулла, ин ахыргы пәйгамбәр, кайсы шушы дөньяга килгән ул безнең пәйгамбәребез Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва саллям үз гомере белән безгә без нинди булырга тиеш, нәрсәләрен әйтергә, нәрсәләр әйтмәскә, нәрсәләр эшләргә, нәрсәләр эшләмәскә, нәрсә ашарга, ашамаска, һәр нәрсәне аңлаткан. Һәм безгә зур бүләк итеп Раббыбыз Алланың китабын, Күрән китабын калдырган. Һәм Пәйгамбәрабыз саллаллаһу алейһи вә сәлләм вафат булгач, хатыныннан сорагач, Пәйгамбәр нинди булган? Шушы җир йөзендә Күрән барган шикелле ди. Һәм җәмәгател мөслимин без дә шундый булырга тырышырга тиешбез.

Байлыкларыгыз, малларыгыз, эшләрегез, сезнең балаларыгыз, гаиләләрегез сезне Аллаһ Тәгаләне зикр итүдән, Раббыбыз Аллага гыйбадәт итүдән тартмасын ди. Азат итмәсен ди. Һәм җәмәгател муслимин бу бик мөһим сүзләр. Әлбәттә, Куръәни китабында һәрбер сүзе мөһим.

Әле иртә, әле пешмәдем, әле вакытым юк дип әйтә алабыз микән, җәмәгать? Әлбәттә, юк. Аллаһу субхана ва тәала Коръәни китабында да аны зикер итә. Кайчан ди шушы ахыргы мизгел килеп җиткәч, кайчан җаннары чыга башлагач, кеше сорый ди. Я Раббым, тагын вакытын бир. Я Раббым, тәүбә итәм. Я Раббым, намазын да укыйм, изгелекләрен кылам, вакытын бир дип сорый икән. Валәкин Алла Тәгалә ди безгә җавап бирәчәк. Тиешле вакытың бар иде дип. Тиешле вакытыбыз бар иде, җәмәгател-мөслимин. Шуңа күрә әле без бу дөньяда, әле без Раббыбыз Алланың мәчетләрендә, ә күпме балаларыбыз, оныкларыбыз, туганнарыбыз, дусларыбыз шушы мөбарәк булган җомга көнендә мәчет юлын белми. Әле шушы залларда да утыручылар арасында әле кайберләр намазын, биш намазын да укымый, кайберләр уразасын да тотмагандыр, әле хаҗларда да булмагандыр, җәмәгател-мөслимин. Иртән уятам, уянабыз микән, юк микән, аны беребез дә белми. Кайчан безгә шушы фәрештә килә, кайчан безнең җаннарыбызны алып китә, аны беребез дә белми. Һәм хадисләрдән җәмәгатьул муслимин килә, шушы җаныбызны алгач, җан авазларын ишетә башлый. Чөнки ин беренчедән җан сорагач, я Раббым, вакытын бир дип, тиешле вакытың бар иде дип җавап килә җәмәгател муслимин. Һәм галимнәребез әйтә, шушы җан чыккач, үч авазын җаныбыз ишетәчәк ди. Ин беренче Син дөньяны ташладың, ә сине дөнья ташлады. Җәмәт дөнья куабыз. Вакытыбыз юк, эшлибез, тырышабыз. Гыйбадәтләргә вакыт юк. Дөньяны алырга маташабыз, валәкин җәмәәтүл муслимин шушы мизгеллә безгә дөнья кирәк булыр микән? Менә һәрберебез шушы халәткә кирик. Кайчан җаннарыбыз бугазга килгәч, кайчан фәрештә аны чыгара башлагач, Дөнья кирәк булырмы, юкмы, җәмәгать? Әлбәттә, юк. Икенче аваза шушы дөньяны җыеп бетердеңме дип сорау була. Шушы дөньяны җыеп бетердеңме? Без тырышабыз, эшлибез. Балаңны мәдрәсәгә бир дип әйткәч, юк, хәзрәт, бирмим. Аны КФУга бирәм, әле экономист, юрист булсын, алар эшләсен, тырышсын, бай булсын дип Ул да кирәк, вәләкин җәмәәтул муслимин, бу дөнья белән бергә ахират дөньясы да кирәк. Бу дөньяны җыеп бетереп булмый. Безне шушы дөнья җыеп бетереп, шушы дөньянын җире астына безне салалар. Дөньяның башына җиттеңме дип өченче авыз булачак. Җиттеңме? Җитәбезме? Юк, җәмәәт. Дөнья безнең башыбызга җитә. дөнья безне бетерә. Аллаһ Субханаху ва Тәгалә безгә фәрештәне җибәрә. Шушы фәрештә килеп, безнең җаныбызны алып китә. Һәм җәмәгать шушы мизгелдә качан җаныбыз чыккач, иң якын туганнарыбыз килеп, хатын-кыз икән, әбиләр килеп, Без ир-атлар икән, бабайлар безнең янына килеп, безне тырышып-тырышып кигән киемнәрен салдырып, шәрә калдырып, юа торган тазларга куеп, һәм шунда ди шушы җаныбыз тагын авазларны ишетә. Кайда соң, ди, синең көчле тәнең? Без шунда, җәмәгател-мөслимин, ятып, торып, барыйм әле, әле намаз укыйм, әле башка гыйбадәт кылыйм, изгелекләр эшлим, дип теләсәк тә, торып булмый, җәмәгать. Менә күз алдыгызга китерегез, безне яткыралар. Безне яптылар һәм без ятабыз, җәмәәтул муслимин, торып та булмый, акырып та булмый. Тәнебез дә безне тыңламый, Аллаһ Тәгалә биргән тән дә безне тыңламый. Икенче аваз сөйли торган телең кая дип. Телебез дә безне тыңламый, җәмәәтул муслимин, шушы мизгелдә телебез дә нәрсә әйтергә теләсәк тә, җаныбыз чыкты, бетте, аны белән Без анарга хуҗа булмыйбыз, тәнебезнең хуҗасы Аллаһ Тәгалә. Кая синең сөекле дусларың? Шунда ятабыз, җәмәгатул муслимин, дусларыбыз күрше бүлмәдә җылыйлар. Әү кемдер малларны бүлә башлый, бусы минеке, бусы минеке дип.

Бәлки үзебез калдырган ничек безнең әби-бабайларыбыздан килә торган гадәт, алар үзләре кәфенлек калдырып, шушы кәфенлек белән мине күм, күмгәндә менә шушыны монарга бир, монарга дип васият итеп калдырганнар җәмәгать. Ә без шул мизгел турында онытабыз. Без дә анда ятачакбыз, безне дә юарлар, безне дә шушы кәфенлеккә төрерләр. Аны онытабыз җәмәгател муслимин. Һәм югач Кәфирлеккә төргәч, син хәзер инде сәфәргә китәсең, дип аваз, аваз ишәтә, ди җәмәгател мөслимин. Ягъни без бу дөньяны ташлап, бу дөньядан без мәңгелеккә киттек. Икенче дөньяга күчтек. Хәзер син ди өйеннән чыгасың. Һәм син башка бу өйгә бер дә кайтмыйсың. Үзебез тырышып салган өйләребез, ипотекаларны алып алган квартирларыбыз, бөтенесе кала, җәмәгател-мөслимин, безне аннан алып китәләр, апшыгалар. Хәтта шушы мизгелдә ул да безгә кирәкми. Ул да безгә кирәкми. Чөнки безнең сәфәребез бик куркыныч урынга, кабергә. Казыган, безне юу башлагач, аны казый башлаганнар, ләхетләре алынган, безне көтә җәмәгател мөслимин. Безне көтә җәмәгател мөслимин. Һәм җиназаны укыр өчен безне күтәреп туганнарыбыз, дусларыбыз күтәреп алып китәрләр. Күтәреп алып китәрләр, без анда ятабыз. Һәм шунда тагын авыз, авазлар булачак, ди. Шатлык сиңа, әгәр дә тәүбә белән киттең, ди. Шатлык безгә, әгәр дә без тәүбә белән китәбез. Бу дөньяда яшәгәндә һәрберебездә гөнаһлар бар. Әгәр дә гөнаһым юк дип уйлыйбыз җәмәәтул муслимин, аның турында галимнәр әйтәләр, шулай дип уйлаган кеше иң гөнаһлы кеше ди. Иң гөнаһлы кеше, ди җәмәгать, бездә һәрберебездә гөнаһлар җитәрлек. Тәүбә итәбез микән, юк микән? Әү без тәүбәдән борыннарны борабыз микән, җәмәгать? Пигамбәребез саллаллаһу алейһи вә сәлләм көненә йөзешәр тапкыр әстәгъфирулла дип әйтеп, Ә без тәүбә итәбезме, юкмы, я Раббым, гөнаһларымны гафу ит дип сорыйбыз микән, юкмы, җәмәгател муслимин? Шатлык сиңа, әгәр дә тәүбә белән киттең, дип аваз ишетәчәкбез. Изгелекләр булган булса, шатлык сиңа, ди. Изге гамәлләребез бармы, җәмәт, чөнки квартирасы да кала, машинасы да кала, өе дә кала, бөтенесе кала, туганнары да кала. Изге гамәлләрен генә алып китәбез, шушы чумаданга җыйган изге гамәлләрне, изге сүзләрне, биргән садакаларны, кылган хаҗларны, укылган намазлар бармы ул, юкмы, җәмәт? Булса, шатлык безгә, иншалла. Һәм шатлык безгә, әгәр дә без Аллаһ Тәгаләнең ризагын алган булсак. Аллаһ Тәгалә бездән ризамы, юкмы? Без бу дөньяда җәмәгатьтул муслимин кешеләрнең ризалыгын эзлибез. Валакин Аллаһ Тәгалә бездән ризамы, юкмы? Аллаһ Тәгалә риза микән, юк микән җәмәгатьтул муслимин? Ул риза булган гамәлләрен кылабызмы, юкмы? Ау анын ачуына китерә торган гамәлләрен кылабызмы икән, җәмәгать? Югач, кәфенләгәч, безне күтәреп алып киттеләр. Һәм җиназаны укыр өчен безне җиргә куйгач, эшләгән эшләребез нәтиҗәсен күрерсең дип аваз ишетәчәкбез. Әгәр дә без изге гамәлләр кылган булсак, ничек Пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтә, безнең, безнең ләхетләребез бик зур булачак, ди. Әгәр дә гөнаһларыбыз нонда алып барабыз, безнең газабы зур булачак. Һәм начар газап булачак, шуны җәмәгател-мөслимин, җеназа алдыннан без аваздан ишетәбез. Аннары безнең туганнарыбыз, якыннарыбыз зиратка алып киләләр. Зиратка кереп, кабер янына җиргә куялар. Иң якын булган туганнарыбыз Кабергә төшә. Ин якыннарыбыз, балаларыбыз, оныкларыбыз үз куллары белән безне күтәрә башлыйлар. Һәм шунда ди аваз сорау тан бирә, шушы кабергә син нәрсә китердең дип. Син нәрсә әзерләдең? Без җәмәгател муслимин нәрсәне әзерләдек? Менә шушы мизгелдә торып та булмый, намазын да укып булмый, зәкатын да биреп булмый, садакасын да биреп булмый. Нәрсә әзерләдек, җәмәгать? Шушы факырлы йортка нинди изгелек, нинди нур без китердек дип сорау була. Һәм җәмәгател муслимин анда яшереп тә булмый. Анда алдап та булмый. Анда нәрсәне без китердек, шуның өчен без җавап бирербез. Һәм ләхеткә куйгач, җир әйтер ди, менә син миңа килдең. Син минем өстендә йөреп көлдең дип әйтер. Син шатланып йөрдең дип әйтер. Син сөйләшеп йөрдең дип әйтер җәмәгател муслимин. Без менә җир өстендә йөрибез. Шаяртабыз, алдыйбыз, көләбез, уйныйбыз. Анда ләхеткә безне иң якын булган туганнарыбыз, шушы ләхеткә салгач, нинди теләкләребез, җәмәгател-мөслимин? Нинди теләкләребез, җәмәгател-мөслимин? Һәм безне күмеп, ләхетләрне ябып, җир белән безне күмеп калдырып, без анда үзебез генә Алла каршына басабыз. Шунда тагын аваз ишетәбез, ди. Менә син бу дөньяда, теге дөньяда инде ул, бу дөнья. Балаларың өчен, хатының өчен, гаиләң өчен әллә нәрсәләр кылдың. Алар бөтенесе китте. Син үзең генә калдың. Бөтенесе безне калдыралар, җәмәгать. Яраткан хатыныбыз да, яраткан улларыбыз, кызларыбыз, оныкларыбыз, кияүләребез, киленнәребез бөтенесе китә, җәмәгать, без үзебез генә калабыз. Һәм җавап бирә башлыйбыз. Шушы мизгелгә без нәрсәләрен әзерләдек? Шушы мизгел һәрберебезгә килә. Һәрберебездән Аллаһ Тәгалә сораячак. Кая безнең зәкәтләребез? Кая безнең хаҗларыбыз? Кая безнең ярдәмнәребез мискиннәргә, ятимнәргә булышларыбыз? Кая алар, җәмәгать? Иң беренче, әлбәттә, мин сорауны үземә бирәм һәм һәрберебездән сорыйк, җәмәгать аны, безне дә җаныбыз чыккач, яткыргач, юа башлагач, кәфенләгәч, күтәреп җеназага ап киткәч, җеназаны укыгач, ләхет кә китергәч, ләхеткә салгач, үзебезне генә калдыргач, нәрсә теләрбез микән, җәмәгать?